Bir gün Isa Hudaýa doga okap otyrdy. Ol muny gutaran wagty şägirtleriniň biri oňa, Agam, Ýahýanyň öz şägirtlerine öwredişi ýaly, sen hem bize Hudaýa doga etmegi öwretsene! diýdi. Isa olara, Hudaýa doga okanyňyzda şeýle diýiň, Eý, Atamyz! Adyň mukaddes bolsun. Patyşalygyň gelsin. Gündelik çöregimizi bize günde ber. Bize garşy günä edenleri bagyşlaýşymyz ýaly, Sen hem biziň günälerimizi bagyşla. Bizi synaga salma. Diýdi. Onsoň Isa olara şeýle diýdi, Aýdaly, siziň biriňiziň dostuňyz bar. Sen ýary gije şol dostuňyň ýanyna baryp, Dost, maňa üç çörek karz bersene. Uzak ýoldan ýakyn dostum geldi, onuň öňünde goýara zadym ýok diýip ýalbarýaňyz. Şonda dostuň içerden, Meni birahat etme. Gapy birçak gulplandy. Çagalarym, hemmämiz uklap ýatyrys. Men turup, saňa hiç zat berip biljek däl, diýip jogap berýär. Size şuny aýdaýyn. Ol adam saňa çöregi dostuň hatyrasyna bermese-de, ony gününe goýman, erjellik bilen soraberseň, islendik soran zadyňy berer. Men size diýýärin, Diläň, size berler, agtaryň, taparsyňyz, Gapyny kakyň, size açylar. Hawa, dilän alar, agtaran tapar, gapy kakana açylar. Sizden haýsy ata ogly balyk dilände, balyga derek oňa ýylan berer? Ýa bolmasa ýumurtga dilände oňa içýan berer. Şeýlelikde, siz erbet bolubam öz çagalaryňyza oňat peşgeşler bermegi bilýän bolsaňyz, onda gökdäki Ataňyz özünden dileýänlere mukaddes ruhy has-da köp bermezmi? Günleriň birinde Isa bir lal adamdan arwah jyny kowdy. Arwah jyn çykan badyna lal adam geplemäge başlady. Halk muňa haýran galdy. Emma olaryň käbiri, Ol arwah jynlary jynlaryň hökümdary Beelzebul arkaly kowup çykarýar diýdiler. Beýlekiler hem ony synamakçy bolup, Gökden bir gudratly alamat görkezmegini talap etdiler. Emma Isa olaryň pikirlerini bilip, şeýle diýdi, Içinde bölünişik bolan Patyşalyk dargar, öz içinden bölünen öý ýykylar. Şeýtan öz içinden bölünse, heý-de, patyşalygy durarmy? Muny siziň maňa arwah-jynlary Beelzebul arkaly kowýar diýýäniňiz üçin aýdýaryn. Men arwah-jynlary Beelzebul arkaly kowýan bolsam, onda siziň adamlaryňyz olary kim arkaly kowýarlar? Şeýle diýýäniňiz üçin sizi öz adamlaryňyz höküm eder. Men arwah-jynlary Hudaýyň güýji bilen kowýan bolsam, onda Hudaýyň Şalygy size gelendir. Eger bir güýçli adam depesinden dyrnagyna çenli ýaraglanyp, öz öýüni goraýan bolsa, onuň mal-mülki howpsuzdyr. Emma özünden güýçli adam hüjüm edip, ony ýeňse, onda onuň buýsanýan hemme ýaraglaryny elinden alyp, Talan oljasyny paýlar. Meniň bilen bolmadyk maňa garşydyr. Meniň bilen sürini toplamadyk ony dargadýandyr. Arwah-jyn adamdan çykandan soň gurak ýerlere aýlanyp dynçlyk gözleýär, emma tapmaýar. Şonda ol, Çykan öýüme dolanaýyn diýýär. Dolanyp gelende öýüň süpürilgi, hemme zadyň ýerbe-ýerdigini görýär. Onsoň gidip, özünden hem erbet ýedi ruhy ýanyna alýar-da, şol ýere baryp, mesgen tutýar. Şeýlelikde, ol adamyň soňky ýagdaýy öňküsinden-de erbet bolýar.